Gelo hûn dizanin peyva dibistan ji kûî derê hatiye? Berê gelek caran min ji xwe dipirsî gelo peyva dibistan ji kûî derê hatiye? Li gelek ferhengên îtimologî ew ferhengên rehnasiyê yê ku li koka peyvan digerin ka ew peyv koka wê ji kûî derê hatiye û yek ji wan jî ferhenga Hisên Mihemed ez ê li vê derê ji we re parve bikim. Tê de nivîsandî ku ev peyva hanê farisî ye û dibe ku ji zimanê ekadî derbasî zimanê Kurdî bûye. Her wiha aplîkasyoneke ye Wîkîferheng wê jî nivîsandî ku ev peyva hanê farsî ye û jî kopîya ferhenga Hisên Mihemed e. Ma gelo ev agahîya hanê rast e ku peyva dibistan yan debistan peyveke ji zimanê farsî derbasî kurdî bûye yan jî peyveke ekadî ye û ji ekadî derbasî kurdî bûye? Bêguman ev yeka hanê nerast e. Ev peyv peyveke ji herdu zimanan jî kevintir e û gelek ferhengên Epistemolojiyê hene gelek agahiyên şaş di wan de hene. Bi wilo jî ne her ferheng mirov baweriya xwe pê tîne. Her wiha gelek kesan hewl da ku peyvekê li şûna wê bi kar bînin. Wek peyva xwendingeh yan jî fêrgeh di bin bihaneya ku ev peyva hanê koka wê ne diyar e û ji bo wilo jî bila peyveke xwedî wate di kurdî de hebe. Bêguman li başûrê Kurdistanê peyva qutabxane bi kar tînin. Qutabxane jî peyveke xane kurdî ye û qutab ji peyva Taba erebîye pey veke nîv kurdî nîv erebîye yanî ji bo peyva medreseyê di kurdî di cihê bextewarîyê ku heta roje îro peyva dibistan di kurdî di heye. Çima? Ji ber ku ev peyva hanî somerî ye. Peyva dib yan jî dep peyveke somerî ye. Di somerî de peyva hanê dop yan jî dop Bi pe yan bi be, ez ê ji we re li vê derê binivîsînim û heta roja îro di kurdî dimayê. Ew peyv hanê ji somerî derbasî ekadî bû, ji ekadî derbasî erebî bû, îro di erebî jî di bi wateya edeb. Peyveke gelekî balkêş e. Ya herî jê balkêştir çi ye? Çima dib ku dep e, yanî ew perçeyê text e, yanî gelek devera hîna li Kurdistanê jê dibêjin dep, ew perçeyekî text jê dibêjin dep. Îro ro em ji lewha ku em li ser dinivîsînin jî yanî tafl em jê re dibêjin dep. Lê pirs ew e Çima em deb ji bo dibistanê bi kar tînin? Dereke ku em lê fêr dibin, çima em dibistan bi kar tînin? Ya herî balkêş ev e. Ji ber ku di Somerî de dub ê, dub, yanî dep û ê, mal, yanî mala depan. Mala depan bi Somerî çi wateya wê? Çima ev peyv çêkirin? Ew peyv hanê çêkirin, zarokên wan li wê dep ê fêrî nivîsandina mîxikî dibûn. Yanî ew mala kolê, Li tê de fêrî nivîsandina li ser depa dibûn. Ew nivîsandina li ser depan li cem Someriyan yan li dibistan bû. Yekemîn dibistan li vê dinyayê û hişmendiya dibistanê û çawa zarok li derekê kom bibin û fêr bibin ji cem Someriyan dest pê kirî. Ji bo lo jî em bextewar in ku îro peyvek Somerî ku gelek peyvên din Somerî di Kurdî de hene û bi wê hişmendiya Someriyan di nav Kurda de heye. Ji bo lo jî peyva. Dibistan gelekî xweş e û divê ku em wê biparêzin. Min kengî nas kir ev peyvahanê somerî dema ku ez li zanîngehê çûm korsên fêrbûna zimanê somerî û ekadî min dît ku ev peyvahanê di somerî de heye. Peyva dibistan îro rol di kurdî de deb yan dib, istan ji her du peyvan pêk tê. Istan di kurdî de timî cih nîşan dike, cihê tiştekî wek peyva kurdistan, gulîstan, daristan û gelek peyvên din. Bimîn xêr û xweşiyê de demek xweş we re dixwazim.